ndinotenda zvikuru ndinoda kutenda zvikuru mwari wamutumwa st john mwariwo wamabhiza watendera zuva rinonzi nhasi rizadziswe mativi mana pasi rose mukana iwoyo wendatenderwa regerai ndiremekedze tichitenda kukwazisa wakatumwa iwo pakati pedu verudzi rwedu Wakapiwa simba naMwari rekutakura mhaka dzaunotungamirira, kurinda mweya yedu, uye ndiwo wakatikumbirira kumadzinza. Ndinotenda nyasha netsitsi dzakadururwa mawari nhasi uno e, tawe tose zvetiri zvetisina kumbofunga kana kurota kana zvisina kumbotaurwa kumadzinza ekwedu asi nhasi uno e, tawe petiri nhasi uno ndinoda kuwatenda e, eh, dr bishop mabiza wanove president zvakare wefizz regerai ndiyeuke nekurangarira basa rakabatwa naamai ndinoti mweya wavo uzorore murugare tinoda kutenda vose vana vacho vanoita tumativi mana pasi rose maita kuti basa iro rireruke kubvira nguva yaratanga kusvika petari iko zvino ndine urombo vamwe vanotadza kuwana mukana wekuti tionane nekutaura pamwe chete tichionana zviso nekuda kwezvivhitivhiti nzvimbo dzoari dzingadaro dzisina network vamwe vangadaro vari kudzimbikana vamwe ndoziva vari mukuchema ndinongoda kuti zuva irori vose vari kuchema ngavanyaradzwe uye vose vari kudzimbikana varapwe mashoko ose ataurwa ndinoda kuatenda kuvhurwa kwaitwa basa ndinoda kutenda zvikuru e, naawo wakatanga wakatanga kuita nezuro e, kupemberera makore matatu ane matanhatu ekuumbwa kweimba yajohani wetatu kwamuri ikoko mose ndinokufarirai nekuda kwekuti maita kuti zuva irori rizadziswe rive zveriri nezvendiri kunzwa mashoko endanzwa achitaurwa nemumwe chete nomumwe chete wataura anoramba achindisimudzira achindikurudzira eh, zvimwe zvendinonzwa ndinotadza kuzvitsanangura asi unenge uri mufaro wakapfurikidza kuti petari eh, nekuendakaona gore rendatendeukawo 1988 eh, gore rangu rekutanga ndakaenda pajerusarema pakunzi past john city 1989 eh, ndichikurangarira if I, my memory is all that good eh, tiri kuma vanhu gumi nevatanhatu 16 or so eh, ndichizvitarisa nhasi uno eh, ndichinzwa matauriro ari kuita vamwe ndiri kuona vakatendeuka marumwe zuro ndinoona kuti mwari wamutumwa st john ane simba mutumwa st john ane simba ndinonzwa mufaro wakapfurikidza e, kupembera makore 36 years good 36 years e, handina kuona makore matatu handina kuvaonawo asi ndakaanzwa and makore iyayo ndine mufaro nawo endisina kuona nekuda kwekuti zvendisina kuona nekuda kwezvendiri kuona izvinezvi i can see what i never saw so ndinofara nazvo nekutaura kwose kwaitwa eh, nevataura ndine mufaro mukuru eh, dai basa irori rapfuura kuenderera mberi ndanzwa mumwe mutauro achiti e, dai zvakanziwa israeri muchasvika kukenani then wongogara chete they will never have reached zvino kunyange mutumwa wakataurawo zvakare eh, kuti imba ino tichawanda tichichera kugungu asi havana kugumira ipapo wakasimira wakatakura basa pane zvimwe zvendaizozvibvunzwa inini kuti is this normal nekuda kuti ndaiona kuchitonhora endei kulake kundopinda jordan e, zvawaitaurwa namwari wavo ndozvawaida kuzadzisa iwewe nhasi uno hapana here ngirozi iri kutaurwa kwouri yekuti uzadziso kungotakura chete chidhina kungobvisa chete kungoisa chete ruoko rwako muhomwe kuti ubvisewo ah, happy birthday st john e, dai takura mashoko endanzwa ose achitaurwa aya ekuti tikorokotedze imba iyi hatisi kuda kukorokotedza nekutaura chete tinoda kukorokotedza e, nekuita mabasa let's uh, walk the talk izvozvo zvinoita kuti tisvike pakafanira ndine tsamba yandiri kuda kumboti ndiverenge zvishoma eh, evhangeri yakanyorwa najohani eh, johani wekutanga eh, johani 1 eh, vhesi 6 kwakanga kuno munhu wakatumwa namwari zita rake rakainzi johani izvozvo chete ndinonzwa kuti zvinhu zviri kupupurirwa mubhaibheri eh, asi zvinhu zvekuti tiri kungonzwa chete zvichitaurwa asi zviri kupupurwa futi nebhaibheri kuti kune munhu wakatumwa namwari zita rake ainzi johani regai ndiendere pamberi iye wakauya kuzopupura kuti apupurire chiedza haasi rechiedza iye wakauya kuzopupura kuti apupurire chiedza kuti apupurire the light kuti light ririko riri kuuya wakomana ndo zvetiri kunzwa nhasi uno ndo zvetiri kubata nhasi uno ndo zviri kuitika nhasi uno kuti wakomana kuri kuuya covid wakomana kuri kuuya denda kwakumana kuri kuya urwere hanzi akauya kuzopupura kuti apupure chiedza zvinotaurwa nechiedza ndizvo zvaachataura haana kumboti ndini chaedza regai ndienderere mberi kuti wose watende naye uyo wakanga asati ari icho chiedza asi wakatumwa kuti apupure chiedza ndinotenda zvikuru nemashoko iyayo e, eh, vana vajohwani vetatu e, dai e, mwari wamutumwa st john agara mukati medu e, kuti ndipe nhoroondo yezvakaitika e, ndingapotse ndenge ndiri kuda kuti mashoko ataurwa nababa zvenyika e, tiatore kuti e, ndiyo foundation ichokwadi ndiko kutanga e, kwakaita basa irori e, retiri kuona nhasi uno eh, raakunana uk raakuna south africa botswana mozambique zambia eh, its now all over the world eh, uye wari kakateerera eh, wari kunzwa eh, ichokwadi basa iri harisi nyore basa iri rine kukakavadzana munhu anenge akutoto ndiri kuziva asi izvozvo ndozvinoita kuti eh, imba yamwari ikure kuziva kwemumwe ikoko kuri kukanganisa kunokuvhura iyoyo njere saka ukaona munhu achitadza chitomushuwira kuti dai mwari amupa simba rekugona but otherwise izvozvo zviri kutobatsiridza kuti iwewe usimuke uvhurike njere you be on your toes most of the time all the time nekuda kwemunhu anenge ari kukanganisa ndo mashandiro anoita diabo ndo mashandiro anoita satani e, tsamba yendavaerengai yekuti kune munhu akatumwa namwari zita rake johani izvozvo zvoga zvinondipa e, chiwimbo nekutenda kuti chokwadi e, imba yajohani yetatu ine kweyakabva uye ine kweiri kuenda ende kweri kuenda kwacho hapana anoibisa eh, i understand eh, wakaita eh, st john day yavo kuuk menge muri washoma shoma asi eh, mutumwa st john akapindira mukaita zvinoshamisa eh, nanhasi uno ndotenda kuti eh, pemuri ipapo imo mumba menyu imomo memuri kuitira st john day eh, itai zvinoshamisa nekuti mwari wamutumwa st john ndo zvaanogona ndinotenda kuti muchaita eh, zvinoshamisa chokwadi ende zvinoshamisa zvetiri kunzwa nekumwe kwetisina kusvika eh, asi shoko ramutumwa st john mutumwa st john hakuna kwawasina kusvika ndichitarisa makore yayo endatendeukawo kwekusina ba mota dzidzi dziri kufamba nadzidzi kwekusina dzedziri tsoka eh, uchinyatsonzwa kuti tiri kufambira basa ramwari kana masvikeko usingaprofiti but ukaimba kana kungodaira kungotedzera chete kudairira wanenge watanga kuimba unonyatsonzwa kuti pano basa raakufamba unonyatsonzwa kuti zvechokwadi mwari ari pakati pedu zvisiri zviya zviya zveshoofu zvisiri zviya zviya zvekutsvaga mbiri kana kutsvaga kukudzwa mazuva iyayo eh, etainzwa zvichinzi endei kumhondoro kuall night prayer endei kwamutoko kuall night prayer endei kudomboshava kuall night prayer zvataurwa nababa na, na nababa zvenyika zviya kuti kudomboshava ndokwaitirwa pentecost asi kufamba kwenguva yakashandirwa ndokubva yaenda kwarusapi e, ichibva tozonzwa ezvinezvi takutondoita e, kubotswana takundoita e, pentecost kusouth africa takuendesa kumozambique tiri kuenda kuzambia zvese izvozvo kukura kwebasa ramwari eh, asi 36 years eh, zvoreva kuti munhu eh, watopfuura youth eh, negore rimwe chete as we say eh, youth is from 35 down to 18 eh, 36 years huro upenyu hwese hwakatenderwa imba yasen john kuti iwe peiri nekuda kwekutendeka wakaita uyo marimwe zuro uyo gore rapera uyo this year uyo nezuro uyo marimwe zuro zvichienda zvakadaro imba yamwari kukura kwayo ine zvese ine kufara ine kusuwa ine kuchema ine kutambudzika ine manikidzo ine kupembera ine kupururudza zvese zvirimo izvozvo mugona kunge tiri kupembera kunoku asi kubotsvana kuri kutochemwa zvichienda zvakadaro asi zvese izvozvo eh, zvinhu zvetinotendera kuti eh, basa ramwari kufamba kwaro rinoda mumwe chete nemumwe chete zvake iwewo pawapiwa napo ita napo nemo as long as zviri pasi pecode of conduct yakataurwa mutumwa st john kuti eh, izvi ndo zvemuchateedza ndozviteedza zvenyu doctrine yeimba yamwari wakataurwa kunzi tinodai tinodai tinodai ndiwo wega wakataurwa namwari so kupemberera eh, mhemberero yasen john kupemberera kugoneswa kwakaitwa baba mutungamiri kuti wazive kuti nhasi unoendei kumhanda tindobata munamato wakati endei kumuchinjike tobata munamato wakati endei kwazvasi tobata munamato wakati endei eh, kugomo rekubhuruwayo tinobata munamato wakati zvese izvozvo zvakaumbiridza kuti nhasi uno tinzwe kuti tane zvinhu zvetiinazvo zvinonzi zvasent john zvakanyorwa zita ramwari hazvina kunyorwa zita remunhu hauna kumbonyora zita rawamabhiza asi wakanyora zita ramwari kuti sent john so kupemberera st john ngatipembererei tichikumbira kuti tichinjwe mindset tishandurwe tinyatsonzwisisa tizvipire tizvipe kuti iko zvine izvi kana ndakuita chinhu handisi kutumwa handisi kusarudzwa handisi kukurudzirwa handisi kupushwa ndiri kuita ndega ukaita chinhu nemwoyo wako wese hachiregi kufamba asi ndiri kuzviona zviri kuratidzika ndiri kuzviona zviri kuitika nekuti zvekenge zvisipo ndakuzvionawo of which ndinoshuwa kwazvo kuti dai imiwe chidiko maonawo futi makore anoteera maonawo futi eh, pemakafamba napo pemakapfuura napo zvemakaitiswa zvemakakusimbiswa zvemakakurudzirwa muchingozviita chete e, tinonzwa ku, e, kufara kukuru kupembera kuti e, imba chechi yaane makore akati e, iko rwendo rwacho rwakafambwa rusave nyore ndokufamba kwakaita vaisraeri wakafamba those forty years eh, asi dzeke dzisiri dzekungofamba chete eh, kuti hapana kutaura kufamba asi hakusi kufamba nanhasi uno zvetiriwo eh, tongonzwa chete kuti takutaura kuti tiri kupembera makore 36 asiri ekuti ngekufara asi ekupembera azere nemadzudzo azere nemanikidzo azere nhasi unoti kutadza nekorona eh, ipapo vamwe vanenge vachitaura ah, ko indava zvakazodai indava zvakazodai asi inguva yetinoita go through saka gadziriro yedu nesimbiso yedu inobva kuna mutumwa vendataura kuti pane munhu akatumwa namwari kuna johani wekutanga johani 1 eh, vese 6 pane munhu akatumwa namwari asi zita ndijohani izvozvo zvoga zvinondiramba ndichikura e, pamweya e, ndinonzwa faith yangu ichisimba ndosimuka ndo eh, eh, roof lifting faith iya yendinobva ndanzwa mendiri kuti kana richitaurwa nemumwe ndoti dai aramba achitaura here ndoti dai zvaramba zvichiitika here dai taramba tichiwe nemukana wekuti tinotaura nenhoroondo yasen john eh, zvinoti svisa pakanaka dai mwari eh, wawamabhiza mwari mupenyu aramba achitigonesa kuti eh, tiyeuke zuva irori uye kuriyeuka kwedu hatingoriyeuki riri eh, st john day chete ngatireyeukei as well tichibatanidza neesimabhiza eh, chief fund eh, nekuda kwekuti ndio uchechi hwacho ndo umwari hwacho hwekuti panenge paine chisipo panenge paine kutambudzika panenge paine kushungurudzika panenge paine maunda privileged iwawo wakawandudzwa zvinoita kuti cheche ikurewo isimbewo wasiri wemusen john chete e, vhesi rendaverenga iri e, harisisi kunzi rakatumirwa wakatumirwa kust john wakatumirwa pasi rose ndo zvinongotinakidza chete kuti hazvina kungotumirwa zvichienda zvakadaro zvese izvo ndiri kuzviona eh, thats why ndanzwa ccm achitaura nhau yekuti eh, pane maassets aripo kuya kusina chokwadi kuya kusina and tisina tarisiro yekuti pakaite chinhu chinonzi asset yechechi so izvozvo zvoga zvinonditaridza kuti mwari wamutumwa st john pane zvaari kuita eh, pane zviripo zviri kubatika eh, tangible eh, eh, eh mukurarama kwetiri kuita eh, zvakaitirwa eh, mativi mana pasirosi eh, iko zvino hakuna eh, nzvimbo hakuna nyika isina chinhu cheiri kunzi inofanira kunge ichiita yakazvimirira senyika hakuna province hakuna assembly inofanira kunge yakazvimirira nekuda kwefdp ya finance development portfolio eh, from the assembly level tofanira kunge tiine zvetinoita isusu tounza eh, kuheadquarters tounza 30 percent mosana ne 70 percent that 70 percent ngati ngatijekese kuwana vechechi ngatijekese kune wese zvavo vanenge vari paassembly ipapo kuti tiri kufamba takadai tiri kubva panapa tiri kuenda apa accommodate everyone everybody accommodate him eh, mukuru the fdp ndokuti basa racho rinofamba auya nemawaniro anoita iwe ukabira mwari wako it's all up to you asi ukazviti iwewe izvi ndozvendiri kupiwa namwari regai ndidzosere kuimba yamwari ukangodaro chete kungonzwa chete kuti ndozvendinofanira kunge ndichiita anenge azokundikana kuhendla mari zvakanaka as, as a treasure eh, or a leader weassembly imhosva yako namwari wako asi iwe pako play your part woita kuti basa ramwari rifambe usamanikidzwe usa usapushwe usasundwe usanzwe kumanikidzwa usanzwe kuiswa pakona kuti ah, eh, zviri kuti wana watungamiriri ukangoona chete wane mweya wekuti zviri kuti wana watungamiriri haa ah, unenge wazeura ndenge ndichingoshuwa chete kuti eh, mumwe chete mumwe chete chingonzwa chete kuti wewe haa ezvezvi basa eh, ndiri kurinzwa muhana mangu ndiri kurinzwa muropa mangu ndiri kunzwa kuti dai ndaita chakati usanzi ende kwasembi eh, makuseni oro manheru usataurwa kunzi uyaitira mati iwe wega pfugama unamati self management zvinoita kuti basa ramwari neimba yamwari ikure zvinoita kuti tienderere mberi zvendiri kuona nezvendakaona eh, zvinotaridza kuti mutumwa ibasa mutumwa ane basa and eh, haangoiti ega each and everyone avo vakagadzira foundation isusu taapo manje kuisa makona emba kurufa imba kuiplasta kuiskima kuisa maflows kuisa matiles zvese izvezvo zvinoda kuitwa nesu wacho saka ngatipfuurei ngatienderei mberi ndanzwa umwe mutauro achitaura kuti rimwe gore ndakaona zvechokwadi eh, munhu anenge apfekwa namwari wake kuti tenga tenga mujujuju wanowe minista wedu prosperity petinga mudhudhudhu zvora kuti svondo yakuenda pane imwe level iwe ukaita chimwe chinhu chako svondo yaenda pane imwe level ukaita icho icho svondo yoenda pane imwe level asi satani haamiri zvese izvo zvaanenge ari kuzviona ende achito achibatikana achigumbuka asi isusu ngatienderei mberi e, kupemberera e, zuva raSt John kubarwa kwaSt John e, ngatiripembererei tichibva takumbira kuti umisha uchenjeri ngatikumbirei wisdom kuti basa iro riri risave rekungonzi chete kumaleaders zvaunokwanisa chete iwe zvaunokwanisa kuita eh, paassembly panoda kuwakwa huya nechinhu chako iwe huya necho chako huya necho chako wanenge awaparticipate as well ndokuti watodini watodzidzira nekuti ndiwatakurira basa irore here mangwana eh, imba yacho vanoita tu chokwadi ndiri kuona kukura kwayo the 36 years eh, zviri kuita tali zviri kuenderana nezvendiri kuona zviri mumimba yamwari so eh, thumbs up kwomuri mose ona uja vanoitatu eh, ndino ndino ndine mufaro wakakura nekuti izvozvi kungoenda chete paonline ipapo zvazvi zvinhu zvetaimboita zvoreva kuti imwe step iri mumimba yamwari zvichikonzerwa nekuda kuti pane mumwe munhu mumwe chete wairi watatu wana washanu wanosacrifice kuti izvo zvekuti zviite zvinge zvadai kuburikidza kuti takapiwa uchenjeri wacho namutumwa st john takakukumbirirwa kuti iwe enda panzvimbo yakati iwe enda panzvimbo yakati iwe enda panzvimbo yakati iwe enda panzvimbo yakati zvichienda zvakadaro iwe usina nzvimbo pounzi apa apa ndo pako unotori napo pako pokuti eh, paunofanira kuparticipate saka ngatipfuurirei ngatienderere mberi mufunge vana vacho vanoitatu eh, iam happy for you all eh, pamusoro pekupembera eh, eh, birthday redu uye pamusoro pekukurudzira kuti eh, esimabhiza cheer fund eh, inove bandiko rekubatsira nherera shirikadzi eh, vane manikidzo wakaremara hwari e, less privilege waya e, izvozvo zvoga zvinotipa kunzwa kuti chokwadi hatisi kusiyana nemamwe macheches aya hatisi kusiyana nezviwawa e, ndenge ndiri kumboti handimbokanganwi kutaura zita rambotaurwa nababa zvenyika rekuti zvapupu ndinowabiga e, tobiga zvakare kwa e, eh, john masowe nejohani marange vakatungamira pabasa irori yekuti nhasi uno e, zviumbikidzike zvenge zvatsanangurwa kare kwamarange wakatsanangura ari kudhara kuti green hatimboipfeki kana kana red hatiipfeki pana ari kuuya e, wachapfeka e, e, gemenzi regreen nhasi uno yako vamwe vari kupfekawo asi kungopfekawo asi eh, vane tsananguro vane tsananguro dzavo saka ndine mufaro mukuru eh, kune vamwe wedu vasisipo ivo zvino vaimhanya kwazvo nebasa irori eh, tinoramba tichingotenda kuti mweya vavo eh, iri pakanaka eh, uye tichingoti mwari wacho wawanzwire tsitsi ndineramba ndichinzwa kufara ndinorambwa ndichinzwa kutenda eh, kuti vana wazvo vanoitatu rambai muchiita zvemuri kuita eh, ukagonera mwari unenge wawengwa nasatani so izvozvo ngatirambe tiinazvo mupfungwa medu ungagona chete ukagonera mwari chete hapana anotomira achikurwisa kurwisa ikoko eh, iwe kana uchirwisa what about prima st john zvinoreva kuti wari kurwiswa left right and center saka isusu eh, kana zvichidaro kumuti munyoro kokwazoti isusu yakaoma eh, zvinoreva kuti eh, pane pakaoma asi usoujawona ngatirambe tiinawo zviya zvotaura kunzi eh, ngatiregei kuda kubata eh, tsvimbo yamozisi asi ngatibaterwo kurwa moses kuti arege kudzikisa pasi nekuda kwekuti tikarukadzika pasi chete takurirwa asi rukasimuka takunda saka ngatirambei tichitembedzana na namutumwa na, na st john ngatirambei tichitembedzana nawo mabhiza ngatirambei tichitembedzana nawo e, siku nesikati ngatirambei tichingonzwa kukurudzirana e, eh, e, eh, nevamwe wedu tose maassemblies wetiri nyika dzetiri maprovinces etiri eh, rambai muripo mufunge eh, kuyeuka chete kungorangana chete kuti imba yacho vanoitatu nhasi unoyani makore makumi matatu ani matanhatu eh, kuropafadzwa eh, kukomborerwa nekuda kuti vamwe havasi kutozvigona ba mumagohero ayo asi isu kungowaniswa mukana iyoyo chete wekungoyeuka nekurangarira asi ngatiregei kungorangarira nekutaura chete ngatireyeuke mabasa ngatiyeukei nezvetinoita and takatarisana nekuti mutumwa st john eh, wakaita basa iri wakasunungura wakasununguka ndozvinotaura eh, kuna eh, vahebhuru 13 inotaura kuti kana wava kuriita basa iri warege kuriita wachishungurudzika waite wakasununguka saka ndinongonzwa kwazvo kuti vana vacho vanovetatu basa irori kufamba kwaro eh, hakusi hakusi nyore uye hakungofambwi chete uye kana watotendeuka tendeukira zviripo tendeukira uine tariro tendeukira eh, kuti ndinofanira kusvika pakasvikawo eh, eh, mutungamiriri nhingi pakasvikawo baba nhingi pakasvikawo mai nhingi pakasvika muyuthi nhingi ndopendinofanira kunge ndichisvika ipapo ngative tiri vanhu vanoshungu yekuti basa ramwari ripfuure rienderere mberi eh, tisatarisane kuti ndinei ndinobva kupi eh, uye tisatarise uri mutungamiriri usatarise uri kutungamirira ita kuti uvatore kuti iwe kuti utonzi mutungamiriri unge waripo iwewo without them you won't be leader saka ndinongokurudzira nemi e, vana baba naana amai vakomana navasikana kuti basa ramwari kukura kwaro nekuenderera mberi kwaro zvinongoda kuti tirambe tiine ushingi zvinoda kuti tirambe tichiti kusinga kunorambwa nenyama yako kuti a ah, kuenda kumaruzevha kumachonyonyoko a ah, kuenda kuna vanhu vasina kuna vanhu vashoma shoma kuona vanhu vatatu ikoko kurambwa nenyama yako ndokwakaendwa navamabhiza wakaenda kusina anga ariko asi wangotaurwa chiri namwari wavo kuti enda enda kwazvasi kwaundosvika iko kwazvasi kwaundoona vana bandemera eh, wachirwara asi ndo pakurwara ipapo wakaprofita wachirwara kudaro koiwe nhasi unori mutano hapana chichiri kurwadza ukutadza nei kuenda padhuze kumusha kwako hakuna kana sangano hautomboduzika nonzi uri mupostori saka uri chii manje yaitaita kuti tichipemberera st john iwe chibva waziva kuti iwe ndiyo st john yacho pamusha pako e, munharaunda yako pamaneighbors ako anokuziva kuti uri mupostori vonoziva kuti uri mbonzani eh, ngatipembererei st john st john day ngatipembererei uye tichikurudzira kuti isi mabhizi achifund iwepo nekuti ine zvayakamiririra eh, iwe ruoko rwako rwukawepo you have prayed your role saka ndinoramba ndichingokutendai vana vacho vanoitatu ndinoramba ndichingonzwa mufaro wangu wakapfurikidza wekuti tatenderwa kuti zuva ranhasi uno e, tipemberere e, kubarwa e, kweimba yaSt John tichipemberera makore makumi matatu e, ane matanhatu ekuzvarwa kweimba inei e, asi izvi zvingatirege kuti pane combination or pane vanhu pane munhu akatumwa namwari ndozvataura zavai kuna johani wani six verse pane munhu akatumwa namwari zita rake ndijohani saka pamabhiza ndo akatumwa kusaint john kuti tive petiri nasunu tezvetiri nasunu saka without him won't be any, anything saka ndongokutendai kuti kwemuri ikoku matenderwa chete kuti tingotaurirana mashoko ose ataurwa from all provinces from all regions from all countries eh, from all continents eh, ndinongotenda kuti mashoko iyaya atisimbisa atikurudzira atiwandudza atibvisa eh, kutya kuya kuya pamwe tetiri kutya covid ati ndiri kutonzwa kuti eh, petangopembera chete 36 years zed ndakunzwa fanika kunonzi hakuna zvekutoti ndendi kutoti dai zvaita taitoti ngatichiendai tinonamata nekuti tatopembera chete kuti mwari munogona mwari mazviita eh, vanenge vachiimba rambai muchiimba wakomana kuti eh, tikunde eh, pandemic iriko ndinoziva kuti pane vari muzvipatara izvi vari kutorwara nekuda kwechirwere chasi chinopfuura eh, mwari chaya chaya hapana chakambomukunda kunyange pakangosimuka dutu chete akangotaura chete mazuva aka akataura chete kuti rinyarara ende zveshuwa dutu rakadini rakanyarara nanhasi uno tingotenda kuti kutaura kwavo chete mwari nezvi takataura namutumwa senjero kuti ita izvi ita izvi asi ndaikumbira e, kana tapiwa munamato nababa mutungamiri nababa mutumwa zenjona kuti imwai uye gezai mumwe ozouya futi achiti ngatibatei mazuva matatu e, zvoreva kuti vanhu havacharegera kubata munamato wakataurwa namutumwa zenjona so profesa hatimboirambi asi musaprofiti pamusoro pezviripo kudhara pane munamato yatiri kuita kudhara mune makuti imimi uyu wakataurwa uyo hausisina basa saka ndokukumbira ikwe muri ikoko makatumira ndoona hangu muchisa pamafoni pama penyu pamagurupu penyu kuti kuchafiwa asi ndozvakatoprofitwa otherwise mazoromo kuti kune denda richauya asi pachauya nemakomba makomba nemakomba nemakomba ndezvakaprofitwa namutumwa asi recently i think two days ago ndakaona ndakutumirwa kuti pane ari kutaura kuti ngatinamatei 3 am mazuva matatu zvoreva kuti vanhu havachagezi munamato e, eh, tinenge takuita contradict uye tine takuzvipingirisha e, eh, vanhu vacho vanoita tu ngati kana tiri kuprofita profitai muchitaurirana asi mukazviposa manje kuti zvakuenda magroup menyu vamwe vanhu vanenge vari kuti ah, uyu ndo munamato zvoreva kuti waita supersed uya wakadini wakatanga kutaurwa saka eh, vanhu vacho vanoita tu ngati kurei kwese kwemuri ikoko ndinoziva ndo mitofanira kupfuura namo eh, tofanira kunge tichisangana navanhu vakadaro eh, tofanira kusangana nezvinhu zvakadaro eh, murwendo rwacho rwekufamba kuti tisvike kwakafanira tisvike kwakakodzera nokukurudzira nemi nokusimbisana nemi mwari wazviitawo watendera neurombo kuti nhasi uno baba baba mufundisi nababa mutare general wakundikana kuwe online eh, asi vari kuzvizivawo saka ndokoti kwamuri kwese ikoko eh, mashoko angu ngekupa kutenda kukuru nemakorokoto makuru eh, ekubarwa uye nekuve nemakore makumi matatu ane matanhatu eh, muimba yajohano yetatu ngatiwawarirei tipfuurire mberi ngatiwawarirei kuti tive nemakore mazhinji tizopupura mamwe eh, times two of where we are now or times ten eh, tichiramba tichingotenda chete nekupupura zvakanaka mufunge imomu murwendo imomu mune zvakaoma mune zvinofadza mune zvinosuisa mune zvinorema eh, zvetinosangana nazvo asi let's soldier on eh, tinosvika chete pari kudikwa mutumwa aripo mutumwa anesu and eh, wari kutiwo endererai mberi uye rambai muchiita e, zvitakataurwa kunzi tiite zvakanyorwa izvozvo e, eh, ndinenge ndichingoshuvira chete kuti nhasi uno tiri kuona e, e, tiri online zvinoshuwa kuti mumasuro umo dai takenge tiinazvo zvaitora here tisina kumwe kutaura kwatinako tichingozova chero kuti kwakati kwaita zvakati ofuchineni tokurudzira nekushuwa kwazvo kuti e, petenge tiri dai tawana mukana wekutora e, tozotenge tiri pakati apa tiri pakati tiri pakati wekumaasembly ikoko that assembly level e, ngatiite kuti tichengetedze zvichengetwa eh, kubata kwedu eh, nekukura kwedu ndine urombo eh, kuti pane vamwe vanopikisana nebasa iri asi vanhu ivawo vanofanira kunge vachiwanikwa muimba yamwari asi hakuna kwavanoenda eh, satani ndokufamba kwake uye satani is a liar uye mukundikani isusu hatisiri mavictim we are victors saka mwari wenyu akuitirei zvakanaka mwari wenyu akukomborerei ndinotenda kuti kuungana kwedu kwechipiri e, iwo mumwedzi uno e, kuchave kwematumba yatinoita eh, kupera eh, kwaaugust uno eh, petinenge tichiuya tiine ano yedu whether new or old tinenge tiine azuva iroro retinenge takaungana ndinotenda kuti eh, izvozvo tichange tichingoramba tichingokumbira mwari kuti atipe simba rekuti zvizadziswe saka mumwe chete nomumwe chete wasina kunzwawo mawataura kuti zuva rekuti rakwana rekuti taakuuya kumatumba kwetinouya nembesa dzedu nezvipo zvedu nechegumi chedu ngatiuyei zvakare tiine ano inenge yakundorokwafadza zvakare ndotenda kuti petakaita munamato wepiri wecovid takataurirwa zvatakataurirwa kunzi ngatigezei mvura iyoyo ngatimwe mvura iyoyo eh, petenge tiri kugeza eh, nekumwa zvese saka vasina kunge wainayo hanzi ngati wafambirei eh, maprovincial leader tingatifambei kuenda uku wakapiwa mvura iyoyo chiisai kuti muise mumabig containers wanenge wauya mungu wapangurira zvichienda zvakadaro anenge aendawo ikoko mopota muchiipamhidzira zvichienda zvakadaro so i repeat myself eh, musi wa eh, anofanira kuita 20 2029 or 2028 or 29 august inofanira kunge iri sande zvakare betichauya tichiita mutambo wedu wematumba eh, tichange tiine anhu edu eh, kana wange usina uya wakaitenga iri nyowani tozonge kupota tichiwedzera taa kudzimba kwedu eh, apa apa munamato wekukumbirira pfuma zvakare eh, kuti nguva yange tiri yakaoma tirodzwe njere tirodzwe pfungwa dzedu tipihwe simba uye tive nekupenya matiri sezvo johani akatumwa kunzi apupurire chaedza saka ndinoda kutenda kuti manzwa mutambo wedu uchateera wematumba kuungana kwedu kana takunzi takuungana tiri mudzimba saizvozvi tingoita saizvozvi kana paine petinenge tiri e, ndodaira kuti dzimwe nyika south africa and eh, also nebotswana ndodavira kuti nekuuk eh, mitemo inenge yasunungurwa nekuda kuti zvinenge zvaanani munomu tichiri parestriction yekuti titedzere eh, mutemo wecovid saka nyika dzetiri idzodzo zvinotaurwa nehurumende ngatiitei imo muno mukutaurwa nenyaya injection isusu hatisi chechi hatiiti munhu rega kundobayiwa totokurudzira kuti ngatiendei tinobaiwa saizvozvo isu munamato yedu tiri kusenzesa zvakare eh, kubaiwa tichibaiwa eh, nekuda kuti chirwere chiriko hama dzedu dzimwe havana minamato yavainayo eh, uye takatotaura kare kunzi hongu mungangosunungurwa yenyu mungangoregera yenyu asi eh, injection yoga haina simba inotodana mwari zvakare saka nyika nenyika eh, kwetiri ikoko eh, minamato takapiwa e, mainjection ariko asi ngatiregei kungowimba nekutenda chete neinjection asi ngatitendei kuti mwari ariko mwari ndiye anotiyambutsa tinoda kutendai mazvita enyu